Tinokutambirai paodhiyo yedu yeJolas TV FM apo patinenge tichikuverengerai zvaswera zvichiitika munyika yose, kusanganisirawo nezvinenge zvichiitikawo kunze kwenyika, uri musi weChishanu 25 Chikunguru 2025. Stupid propaganda must stop now. Avo ndivaDouglas Monzora vari kupopota zvakaipisisa. Chiregai titange nekukupai musoro yenhau dzemuzuva ranhasi. VaDouglas Mwonzora vazivisa kuti VaChamisa dai vasina kuwanza dzungu vangadai vasiri pavari nhasi zvekusvika pakusara vasisiri munhu wezvematongerwo enyika. Zvazobuda pachena kuti sei hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa yakabhadhara mauto 50 US dollars panguva yekunetsa kwakaita Comrade Blessed Geza. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuoneswa ndondo kuzvipatara zvekuSouth Africa. Mumwe mukadzi akazvitakura, nhumbu yava kuda kutoponwa, anotandanisa sembwa achibviswa pachipatara ichi achinzi enda unozvarira kunyika yako. VaMhonzora vayambira vanhu veZanu PF kuti havasi kuzovaregera vachiitira vanhu vekuEpworth hutsinye hwekuvapwanyira dzimba dzavo ivo vakatarisa. Purezidhendi Emmerson Mnangagwa vazivisa kuti hurumende yavo yaparura chirongwa chekurwisana nevatyairi avo vanotyaira zvisina tsarukano kunyanyanyanya vanhu vemakombi. Mwanakomana waVaEmmerson Mnangagwa azivisa kuti Zimbabwe ine upfumi hwakawandisa chaizvo, upfumi hwacho hunofanirwa kuti hunge huchibatsira vanhu vose vari muZimbabwe kwete kuti hungobatsira vanhu vashoma chete. KuGlenview muguta reHarare kwashata zvinopisa ngoni zvichitevera soweji radzatuka munzvimbo iyi. Tava kupai nhau dzedu zvizere. Zvazobuda pachena kuti sei hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakabhadhara mauto 50 US dollars panguva yekunetsa kwakaitwa naComrade Blessed Geza. Gurukota rezvemari VaMthuli Ncube vachitsanangura vabuda pachena vachizivisa kuti sei hurumende yaVaEmmerson yakaita zvekubhadhara mari 50 US dollars panguva yekunetsa kwakaitwa naComrade Blessed Geza. Gurukota rezvemari VaMthuli Ncube vatora nguva yavo yekunyatsojekesa vachitsanangura chikonzero nei hurumende yakabhadhara mari inosvika ku50 US dollars kuSecurity Forces inosanganisirawo mauto nemapurisa munguva iyo yaida kuratidzira vageza vachikonzeresa nyonganyoka munyika izvo zviri kunzi hazvina nemusoro wese nevanhu vezanu p f vageza vakanga vakatarisirwa kubvondora nyika yese musi wamu31 kurume nyaya yava kunetsa apa ndeyokuti sei vamwe vakapiwa mari idzi vakaita semapurisa nemasoja vamwe vasina kupiwa vashandi vehurumende vakaita sematicha nemadokta ndiyo nyaya yazopindurwa panapa Vachipindura gurukota rezvemutemo VaMuthuli Ncube vanyatsojekesa kuti mari yakapiwa iyi haisi mari yevashandi vehurumende asi kuti inongovawo mari yakapiwa mauto sezvo akanga ambovimbiswa gore rapera kuti vaizopiwa mari iyi zvekuti dai vageza vasina kana kumbotanga hondo yavo yekuyedza kubvisa vaemarson munangagwa mauto anga agara achizongopiwa mari iyi saka iye zvino zvava kushamisa nekuti zvakabva zvangonangana one mazuva akazotanga vageza kuita chunhu chavo chekuda kubvisa vaemarson munangagwa ndipowo zvakare pakabva pazongopiwawo masoja zvichibva zvaita sekuti masoja awa akanga ari kupiwa mari yekuti awane simba rekunetsana nakombredi blessed geza Tsananguro iyi inouya pakati pekushushikana kwevamwe vashandi vehurumende kuti sei izvi zvakangoitwa kumauto chete nemapurisa zvisina kana kumboitirwa kune vamwe vose vakaita semanesi nemadokta nematichers kuti vangadai vakapiwawo mari iyoyo izvo zvaingofanirwa kungoitwa sezvo vose vari vashandi vehurumende. Mashoko akambotenderera munyika pakapiwa mapurisa nemauto ma50 dollars iwayaya aiti mari iyi ndeyekutenga security kuitira kuti ichengetedze nyika isabvutwe nakomredi blessed gesa zvechokwadi komredi ava vakabva vanyura musaga chaiko rine madhaka zvakabva zvose zvavakanga vachironga zvavharisiwa zvibva zvatadza kuitika munyika sekutarisira kwavakanga vakazviita zvichireva kuti vakashandisirwa njere navaemarson munangagwa muchinyararire ukuwo mapurisa akatozivisa kuti vari kuvatsvaka nemaziso matsvuku zvisinei nemashoko ose aya ari kutaurika muvanhu vamtuli ncube vazivisa kuti muripo we50 us dollars wakapiwa mauto itsika yakangoitwa kwenguva iyoiyo yekuvapawo bhonasi ravo rekuti vafare

but it's only for those who are in the security cluster. Uh, I thank you. Ipari zvino regai tinzwe vamonzora vachiyambira vachamisa, vakomichi navamudzuri kuti kungoita any funny mistake yekuvhura gonhi repaharvest house mumwe achazvichema ipapo arohwa zvakaomarara. Stupid propaganda must stop now. And I want to tell you, no one is going to take the harvest house. You know, the harvest house

panozouya vanhu kuharvest house nemob handibvumi ndinorambawo so kubatana hatitoda kungobatana namudzuri chete ini ndoda kubatana nevese mademocratic forces and we want to unite with people who want to be, to be united with not people who are fighting uh, to, uh, to destroy what everybody is trying to build Thank you.
VaMhonzora vaenderera mberi ndokubva vayambira vanhu veZanu-PF zvakare vachibva vavazivisa kuti havasi kuzongovatarisa vachiitira vanhu vekuEpworth hutsinye hwekuvapwanyira dzimba dzavo. Izvi zvauya mushure mekunge paine mashoko ekuti dzimba dzakawandisa dziri kutarisirwa kuputswa kuEpworth. Regai tinzwe VaMhonzora vachiyambira vanhu veZanu-PF. Zvino sei ndiri kutaura zveEpworth? ndaona kuti zvinenge zvingangonge zvakukuirritatai the reason is because the current program the current political fight of the mdc is in epworth so thats why muchiona iri kuramba ichingotaurwa nekuti ndiyo current affairs iyoyo kune hongu e, ndataura kuti kuchaita maby elections kunkai kumasvingo kumarondera muchanzwazve mukandidaidza paanenge achiitwa kuti muchanzwa ndichitaura nezveikoko nekuti ndo zviri kuitika ikoko kuepwete ndiri kutaura nezvako nekuti kuri kuda kuputswa dzimba 16000 Kana nemi madam mukazvinyatsozvitarisa kuti shuwa here kuputsira varombo dzimba 16000 musati mawawakira dzimwe kumweni kwacho e, kwamunoti vanofanira kugara chinhu chisingabvumirwe neconstitution. VaMhonzora vanunga nunga vachamisa zvasiya vativeri vachamisa vatsamwa zvisingaiti. Regai tinzwe mumwe muteereri anoratidza kuti mutsigiri mukuru wavaChamisa achitaura panapa achibvunza mubvunzo vaMhonzora, vaMhonzora vacho vachipindura. Ini mubvunzo wangu naVaMhonzora ndewekuti mamesheni azita ravaChamisa for 302 times kubva zvandasvika panapa. So my question is what advice can you give to the person you mentioned more if you can meet mr chamisa today advise yamungavapa sezvo mavameshona 302 times panapa ndeipi advise yamungavapa kuri kunzi masangana nhasi to face to face then the second question is imimi mati vamudzuri vakazenge votaura kuherald mukati hazvina kumboitika kuti opposition inotaura neherald but imimi 2022 taikuona every day muri pazbc taikuonai muri paherald ndimaiva head topic every week taiziva kuti pana vamwonzora saka zvasiyana papi kutaura kwenyu imi kuzbc nokutaura kwana vamwonzora kuzbc ndinotenda chaizvo
Thank you for that. Uh, Senator, you may go ahead. First, first, of, first of all, Chamisa was not mentioned 302 times.

You see, it has never happened that vachitaura vamhonzora vapomera vamudzuri navankomicho mhosva yekuinda kuhera kuti vachinoita makuhwa vari kuti vaviri ava vari kuita basa rekutora zvavanenge varonga mubato iri vachiinda nazvo kubepa rehaeraudi vachinotaura zvose izvo zvavasvora vachiti hazvitenderwe pane zvematongerwo enyika kunyanyanyanya pamutemo webato ravo izvo zvazopa kuti vachasawirirane zvachose nevaviri ava you cannot advertise in the advertisement column of the herald a meeting of the mdc you see uh, and that is what komichi and mudzuri did vamonzora vaenderera mberi vachitaura vazivisa kuti dai vanelson chamisa vakateerera zvavakataura vangadai vasiri pavari nhasi uno vati manje vaNelson Chamisa vakabva vaomesa musoro ndokubva vazviita eh, president ivo vasati vasarudzwa nevanhu vachibva vatozvigadza zviri kunze kwemutemo vanodaro vamonzora vachiti panguva yacho yekushayika kwavatsvangirai vakagara pasi nevakuru vebato iri ndokuvaudza kuti vanhu vari kufanira kuenda kukongiresi vanonotsvaka achatungamirira bato iri asi vose vakuru ava vakatya kusanganisira ivo vanelson chamisa vachitya kuzokundwa navamhonzora ava regai tinzwe vamhonzora vachitaura izvi uh, my brother in 2020 advocate chamisa lost a, a, a, a court case to um, uh, mashavira elias mashavira not to me and when the judgment was delivered we took different parts

Tawana mukana wekunzwawo divi remutsigiri mukuru waVaNelson Chamisa, Baba Chinogurei. Regai tivanzwewo vachitaurawo mafungiro avo avanoita maringe nezviri kutaurwa naVaDouglas Mwonzora izvi. Maswera sei?
Ndanonoka kuona meseji. Nhau yaDouglas Mwonzora naTagwirei haina zvainobatsira nokuti Douglas Mwonzora ipuppet yeZanu PF inhau yekuda kupiringisha kuvharidzira chete bato riguru rinopikisa raNelson Chamisa iye oda kupiringidza kuita sokunge ndiye bato guru rinopikisa Douglas Mwonzora haana kana nevanhu vese munyika Douglas kana makanzera maMPs chaiwo chaiwo zvakangova zvokushandiswa nokutambudza nokuvhiringidza chete hapana kuvhiringidza chete Douglas Mwonzora iZanu pachayo Eh, zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zviri kuoneswa ndondo mumwe mukadzi akazvitakura nhumbu yava kuda kutonoponwa atandaniswa sembwa achibviswa pachipatara achinzi enda unozvarira kunyika kwako pano apa atisi kuda kuona munhu boka revanhu vekusouth africa radzinga mumwe mukadzi ane pamuviri anga aperekedzwa nemurume wake nhumbu yava kutorwadza zvokuda kutopona Zvaitika izvi kumukadzi uyu zvinopisa ngoni zvekuti dai hurumende yezimbabwe iri kuona zvose izvi yapindirawo ichibatsira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa izvo zviri kuoneswa ndondo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vanhu vekusouth africa havasi kutombodakana kuona vanhu vekuzimbabwe uyewo havatorina kana tsitsi navo Zviitiko zvakadai izvi ndezvezvimwe zviitiko zviri kuitika kuSouth Africa zvichiburitsa pachena kuti nyika yeSouth Africa haisi kufarira zvachose kuti vana veZimbabwe vanga vari ikoko zvichiratidzawo kuti nyika iyi haisi safe yekuti vanhu veZimbabwe vagare kunyika iyi. Regai timboona zviri kuitika kubva kuSouth Africa pavhidhiyo yatava kunokuratidzai pari zvino. You must go to, uh...

Eh, President Emerson Mnangagwa vazivisa kuti hurumende yavo yaparura chirongwa chekurwisana nekutyaira kusina tsarukano kunoitwa nevamwe vatyairi eh, vemakombi munyika yose kuitira kuchengetedza hupenyu hwevanhu. Kumwe kutyaira kuri kunzi kuri kukonzeresa kuti vanhu vazhinji vazorasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwekutyaira kusina hanya kunenge kuine disaster mumugwagwa.

hunofanirwa kuti husimudzire vagari vose vemunyika kwete kuti vashoma chete ndivo vanoguta pazviri. VaDavid Munangagwa vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki veZanu PF pamwe chete nevakuru vebato iri vati bhiri iri rakamira rakamirirwa kwenguva refu rinopa gwara rekuti pave nezvicherwa zvinofanirwa kuti zvibatsire nyika yose pachena. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira gurukota rezvevechidiki VaTino Machakaire pamwe chete nakomisiya Munyaradzi Machacha veZanu PF. Musangano uyu wazeya pamusoro pezvisungo zvebhiri iri izvo zvinouya apo munyika muine mashoko anorema ekuti kune vamwe vari kubhenefita zvakanyanyisisa muzviwanikwa zvenyika. Vakuru veCentral Bank veFinancial Intelligence Unit vasungwa mushure mekunge vavhara munhu mari inosvika ku2500 us dollars vakuru vaviri vebhengi guru renyika rereserve bank of zimbabwe financial intelligence unit fiu Vasungwa vachipomerwa mhosva yekutorera mumwe muzvinabhizimusi wekubulawayo mari inosvika ku2500 vachimuvimbisa kuti vaizogadzirisa maakaundi ake ebhengi ayo akange afriziswa vaviri ava ndivatonderai makone navawisdom mutami Komisheni inorwisa huori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC yasunga vaviri ava yati mumwe wavo Clemence Nyamima achiri pakutiza haasati abatwa. Varume vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisakafanira pabasa ravo. VaClemence Nyamimi avo vanonzi vanga vachidawo mari iyi kumubva kumuzvinabhizimusi wekuBulawayo uyu vachimunyepera vachiti maakaunzi ake akafrisizwa vaizokwanisa kumavhurisa. VeZec vazivisa kuti muna Chivabvu 2025, Mutame akaenda kune mumwe muzvinabhizimusi ane maakaundi ake akavharwa ne FIU vachiti vanogona kufambisa urongwa hwakumavhurisa izvo zvinozoita kuti maakaundi aya ashande zvakare. Zvinonzi VaMutami vaida 3000 us dollars iyo yakazotaurirwana kuti isvike pa 2500 us dollars. Mumhan'ari akatanga kubhadhara mari inosvika ku 520 us dollars pachikwama cheEcocash yaManyama achiudzwa zvekuita naMakoni kuti aite sekudaro. Mushure mezvo, varume ava vanonzi vakazotambidzwa 2000 US dollars cash. Zvisinei nekubhadhara kwaainge aita mari iyi, maakaundi ake anonzi akangoramba akavharwa izvo zvaakazotongoona kuti akanga atovhariwa. Anonzi akazotanga kuti achibvunza varume ava ndokuona varume ava vachingotsika-tsika vasingacanzwisisiki kuti vari kuizvifambisa sei. achibva anyora gwaro rakaenda kuzake achivazivisa nezveuori uhwu hwakanga hwaitika mutami akasungwa kubulawayo musi wa23 chikunguru 2025 makona achibva azosungwa muharare nezuro vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pemutongi wedare chero ipi zvayo nguva KuGlen View, muguta reHarare, kwashata zvinopisa ngoni zvichitevera soweje radzatuka munzvimbo iyi. Vagari vemuguta reHarare kuGlen View 3 vari kudya sadza vakatarisana nemikondo yetsvina iyo iri kukungurutswa mukati mesoweji izvo zvasiya pava nedambudziko reutano zvekuti vevachenji vacho vari kutyirwa kuti vanogona kukuvadzwa nechirwere chekorera Munyori weCombined Harare Residents Association muWard 3, VaJoylini Nyachuru, vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaya utano kweveruzhinji. Vamwe vevanhu ava vari kutobatwa nezvirwere zvemanyoka asisiri kunzwisisika nekuda kwesoweji riri kungoyerera, ivo vashandi vekanzuru vakangotarisa zvavo vasingagadzirisi vachitongopfuurawo vachiona. Muimbi wemaRavi ane mukurumbira VaCrane Zulu vazivisa kuti nhasi vari kudambura magitare paChinhoyi University of Technology iyo iri pasi peOrange Groove Motel manheru ano. VaCrane Zulu avo vakaparura dambarefu ravo rechigumi rinonzi Mhembwe ine Bhachi. Nhasi manheru ano vari kutarisirwa kukwenyara vatsigiri vavo magitare anonakidza enziyo dzinosanganisira Handina Hama, Miromo yeVakuru, Samsoni naDherira nedzimwewo dzakadaro. Mutambi wemutsimba wewrestling wekuAmerica, Hulk Hogan, ashayika anga ava nemakore makumi manomwe nerimwe, 71.

Mutungamiri wenyika iyi VaPaul Biya avo vane makore 92 okuberekwa vakatonga nyika iyi kwenguva refu pasina kana akakwanisa kuvabvisa pachigaro. Iye zvino vose vari kukwekwedza ava vane chishuvo-shuvo chekuti vari kuda kurwisa kuti mutungamiriri uyu achembera amboburitswawo pachigaro ichi. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuteerera audio yedu yemuzuva ranhasi. Tinokurudzira vose vasati vasubscriber paYouTube kuti subscribai pamwe chete nekupa malike nemacomments enyu kuitira kuti simba redu rirambe rakawanda. Ngatisanganei zvakare muzuva rinotevera nenguva dzimwe chete idzodzi.